Eh, maidi. Eh. Unoziya nhau yandakudainzira pana. Mm. Ndiye kuti uh, unoona kuti tikatanga kunetsana paya paya. Tikatanga kushupana paya paya. Mm. Hazvishande maidi kuti tiende kundodainza tete, tidainze mbuya, ambuya ah, uye mutigadzirisewo nyaya yedu. uzopamba ke tofanira kugara pasi zvataita zvino izvi tichinyatsa kuwirirana apa handiti apa handiti hapana rupopotedzana neuma takatukana nezuro manheru zvikadini zvikadarika handiti wazvionaka mm. saka inini nyaya yangu iri pakuti honaka maidii tinofanira kuti kana tatukana togadzirisana tega tiri wangani tiri two pasina umwe because tikadanza umwe munhu akatigadzirisa panapa akufamba neshoko riya baba namai dia wawirirane ye wazodai so wazodai so nekutokandirwa mamhepo nekukandirwa mamhepo munhu anonyepa kunge vana mbuya nani kunge vanotida ye garai zvakanaka but ndiwo anokanda futi mhepo idzodzodzo handiti uri kuzviona mm. saka inini nyaya yangu maidi ikuti ngatigadzirisane tiri wangani tiri two unoziva paya paya manheru paya paya mm. eh, Ah, takangotadza kungonzwisisana padiki diki chete nekuda kwamadha waya waya ini ndakangotaura zvinhu zvingori simbo ndikati wona kamaidii madha wauri kutamba nawo awa wanozikanwa muraini munomu iwe regera kutamba no ndopa wakabva watotanga kutondirafura kapaya ha but baba ti hanti inini ndi ndakatanga here iwewe ndiwe wakatanga uri right but inini eh. ndakazototanga kukuudzawo chokwadi kuti aiwa hazvizizvo babadi dzimwe dzenguva madho emuraini ndinotovatora nenyaya yekuti iwe nyange usiri pabasa babadi uri kugara pabhawa eh. shuwa kugara pabhawa ndini ndega mumbawo mushuwa aiwa ani pava nenyaya bamaiti ini ndakataura kuti madha waye kungoti hauwaziwe ndinowaziva ndozviziva vanotaurisa inini saka inini ndokudzivisa kuti usatambi nawo yobva waramba uchiti nawo takatasima ndisina shamwari ndo vatori padhuze maidii mamukasei maidii ah. oicho maidii oicho mwana akamuka ndibatireiwo mwana ah, ndozvandine ndida ah, kuitiwo basa ndo panenge ndiri kupokana newe chete ipapo maidi kuti aiwa no usatambe namadha iwawo ende nanhasi anditodi kuona kuti uchitamba nawo but imimi nyaya yekubhawa yandinogara ndichitaura kuti baba di unoroti kana wabva kubhawa unotadza umboone nguva diki diki yekutaurawo neni pamba ndichimbokudzwawo zvinonetsa shuwa kuita murume wekungoti kwasviba ndipo unomuona akupinda mublanketi kwasviba ah. masikati chai haumuoni aiwaona usiku mublanketi chet ah. kubhawa kwacho maiti andinenge ndichimbotandirawo nevamwe ndichimbomwawo ndichimbomwawo ndichiona bhora tichimwawo tichitandawo tichiona bhora pandikauya kumba kwacho ndimwe still ndinongotaura newa right saka inini iwe uri kubhawa uri kutamba neshamwa dzako inini ndimanje ndini ndinorambidzwa here kutaura nayo saka iwe hausi kuda kunditeerera here maiti kuti uri kutamba namaionina haizi nhau yekuteererana but inhau yekuti ndiri ngokutaurawo mafacts ezvizvakatakuti tinetsane nezuva eh, inini handisi kuda hangu kuti utambe nawo orit imi which means makuswera neni panapa handi aiwa zve manje ukadaro manje kamaitika makuswerawo neni saturday nesunday tiri tese maoff days enyu tiri tese saka uda kuramba uchitamba nawe ina handisi kutaura nyaya yekutamba nawo ndiri kutaura nyaya yekuti munhu anondibatirawo mwana munhu anondiudzandisiri kudaiaraidzawo ndinoita bp mbomu ndikagwina ndikafa maidi hauna foni here kana uchinge washayika yo munhu wekutamba naye unotamba foni yako magemu kana kuridza music woisa maearphones mzeofanana newe baba ti handiri kutaura kuti kubhawa unenge une shamwari kubhawa unenge uchitaura nanhingi uchidaidada ko kungotambawo neni mbomu zvinonetsa aiwa iwe maidi wamurume here aiwa wamurume here iwe panapa kutamba kune kuti murume kana kuti mukadzi baba aiwa iwe akana aiwa akunditonga akana wakudaro aiwa asi baba dima shoko akashata iwa ungataura kuti kutamba kunoda murume aiwa aiwa iwe wakadzi atitambi aiwa ndikubvunza kuti wa murume here wakunditonga wakutonditonga kapamba pana tonga ndaita sei aiwa kutondiudza zvekuita kayo maiti zvekuita kupi isu kuti mabva kubhawa mouya motamba neni mozodai ndikukudza kuti usatambe namai oneni wani makuwa hazvina kana iwe uchiona kuti zvandataura hazviti ndizvozvo ini handirambidzwawo munhu wekutaura naye ah, inini manje inini manje inini manje inini manje hautambi nawo manje mai iwawo saka munoda kundidii muda kundidara pano pamba
asi unoziva mukadzi wemusi wane chakurowa mbama iwewe ka
ndinokuzhaya unogara ah, iwe maiti unondidzosera iwe unondidzosera iwewe
unoziva maiti ndinokubamura iwewe inini baba dini handidi umbokuye iwe iwe iwe ndinokukanganisa wazvinzwa maidi kwadza musoro wangu uyu munomboziva kuti unoziva ndiri rafu inini here baba d saka uri taura uri kupindura nezva uri pindura chinokunetsai kuti muregere kuenda kubhawa ini handitadzi kutaurawo nevamwe wakadzi nokukanganisa manje manje panapa zvinzwa ah, ndizvozvo imimi chamunogona kuda kuti munogona kurowa ndikuone unawo mai wacho ndikuone unawo mai wacho ah, ah, iwe maidii kaiwe kaiwe Wakufarisa manje wazvinzwa? Wakupinda negeji muchechi manje.